Thobela, ke a le tumediša, ke a le tamiša, ke re mošate, gomme ke a le amogela mo go semoya ka le ka mogabo. Le gone ke rata gore re dire meditation. Meditation eo o ka o dira ka tsela tše tharo tša go fapana. sa pele o ka o dira o dutše mo godimo ga setulo sa gago o dutše gabotse mmele wa gago o le straight gomme o tšere diatla tša gago o di bele mo godimo ga dirope tša gago diatla di lebeletse godimo e le go o dira gore mmele wa gago o relaxe maoto a lona a dule straight tsela bobedi o ka o dira gape o ntse o le mo mpeteng wa gago o patlame mo mpeteng wa gago gomme o dutše straight Robetse straight, matsogo a le gabotse, o se o se wa bendi, o se wa kobi gore mmele wa gago kgone go go relaxa, madi a gago a kgone go flowa gabotse mo mmeleng wa gago go ntse o dira meditation wa gago. O ka o dira gape o dutse lana mo mpeteng wa gago, o dutse fase mpeteng gomme o dule o nabile maoto a gago mo mpeteng, matsogo wa ntse wa beile mo godimo ga dikhuru tša gago gomme a lebeletse godimo, diatla tša gago di lebeletse godimo, Ka tsela ye ngwape ya boraro o ka o dira gape o dutše fase mo samenteng sa gago o bea tulo ya gago wa dula godimo ga yona wa khosa maoto a gago mmele wa gago wa dula straight mme wa lebelela pele gomme ka wona meditation o ke rata gore o tlo go thuša kudu go setse o robala bošego kudu kwa o tlhobaela goba go le gore o rata gore o be le o kgone go bulela tsona dipono tša gago di-visions o kgone go bulela tsona ditoro tša gago gomme go ka theletša meditation o tla go thuša kudu go bula moya wa gago gore ge badimo ba gago le mangwele a gago le modimo ba bolela le wena o kgone go bakwa o kgone go kwešiša melaetša ye ba e bopa go botša go yona gomme o kgone le gona go e hlatholla Gona meditation wo o tla go thuša gape kudu go rapelela dilo tša ka ra bophelo ba gago, e lego dilo tše di botse ka ra bophelo. O ka ba nyakana le mošomo, o ka ba nyakana le promotion, o ka ba yona le mathata a ditšhelete gomme o leka gore mohlho mongwe o ka kry-a salary adjustment goba o ka thušega wa le bona lengwe le le tla goba morimo wa a e tla go wena gomme a o fa se sengwenyana o ka ba o tshwere ke tlala o nyaka dijo

go na le di-crystal stones tša gago le tsona o ka di bea mo gaufi le yona kudu ge le rasola di-candle o tshwara di-crystal stones tša gago for protection gomme meditation re tlo e dirang re tlo e dira ka psalm 23 pele re thoma ke rata gore o tswalele matlho a gago go fetsa dula fase tswala matlho a gago O seno tswala mahlo a gago, ke tlo kgopela gore o o hemele ka teng, o heme nako e telele, o re moya ka matla ene nako e telele, o kwe ge moya o tlala ka mo gara dimpa tša gago. Ge o kwa moya o tletše ka mo dimpeng tša gago, o ka nna wa ntšha moya ka matla le gona, le gona ka kudu ka nako e telele. Nko kgopela gore o dire bjalo seven times. Ntse o hemela ka ka teng. Nako e telele wa hema wa hema. Wa kwa gore moya wa o tletše ka mo dimpeng. Wa buša wa hemela ka ntle. Ka maatla le gona. Nako e telele. Go ntši o dira meditation o sometimes meditation e tlo go thuša gore mmele wa gago o kgone go relax-a, o kgone go clear-a le mind o kwe o lokologile o kwe o le free o le bjalo ka nonyane ye e leng gore e tloga e phaphasela mola lefaufau mola. Ga o feditše go hema ga gago seven times ke tlo kgopela gore o bule mahlo metsotsonyane mmalwa two minutes to three minutes gomme o re go se bula mahlo Ke kgopela gore o o be le aim. O ke potše gore o ka bolelela ka mopelong goba o ka bolelela godimo not godimo kudu a boletse yana wa bolela gore meditation o dirang ke meditation wa eng o rata go achieva eng e ka ba e le nto e leng wa e nyaka gare ga bophelo e ka ba e na le mathata a maitseng gomme o nyaka go kgwetsa tharollo ya mathata a gago O ka ba mohlomongwe o kwa o le depressed goba se sengwe se go tshwenya mo pelong ya gago gomme o rata gore se tšwe morwalo o o go imela mo magetleng a gago o tlogo mo go wena go fetša goba le eng ya gago goba o ka ba e le gore mohlomongwe o na le mathata a ditšhelete goba se sengwenyana sa go tshwenya ka ra bophelo goba o no rapela fela goba o rata go fa di-thanks go modimo le mangweloi a gago goba o rata gona go balantsha goba go lekanetša di-chakras tša gago go fetša go bolela eng ya gago ke tlo kgopela go tswale matlho a gago gape gomme o thome go hema jale then o tlo no tšwela pele ka yona um breathing technique ya gago o ntse o hema nako e telele ka kudu ka maatla moya o tsene ka mo gare a dimpa tša gago o kore moya o tletše ka mo gare ga mpa o fetse o ntšhe moyola ka maatla le gona nako e telele jalo le jalo gomme o taba o ntše o rapela le nna ka pelong ya gago o rapela pisalem 23 yona e balaga ka tsela eo modisio bolo Ke Morena, sepela sa Dafida. Morena ke modiša wa ka, nka se hloke selo. O nkhutamiša mafelong a matala, o nkiša metsing a makhutšo. O lapološa moya wa ka, o ntshepediša mmileng wa go loka ka baka la leina la gagwe. Le ge nka sepela molapong wa moriti wa lehu, Nka se boife bobe, gobane o na le nna. Molamo wa gagwe le lepara la gagwe di nkweša pelo. O nkabela dijo, manaba a ka a ntebeletše. O ntlotša hlogo makhura, senwelo sa ka se tletše wa go falala. Tše botse fela le kgaogelo di tlo ntetela mehla yohle ke sa phela. gomme ke tlo fetša bontši bja matšatši ke dutše ngwakong wa morena ke tlo kgopela gore o tšwele pele ka yona breathing technique ya gago three more times three more times go fetša ke kgopela gore o re amen gomme ge o ka nna wa bula mahlo a gago ga e le gore bo laetile kerese ya gago ke kgopola o time kerese ya gago o seka o seka e bodula o itime botse ka menwana ya gago ge e le gore o bo o se o laete kerese o bo o tshwere di-crystal stone tša gago o ka nna wa di bja gabotse mo tshwanetse di bje gona bjale ge o ka nna wa ke thobalela modimo a be le lena a le dire ka go loka amen nka thaba kudu le meditation o o ka o dira mohlomong le ka ba gararo mo bekeng goba go ka kgona wa o dira everyday Eupša ke tlo kgopela gore o se ke wa lebala, e re ka mehla pele o dira meditation wa gago, o make sure ya gore o cleansa space sa gago. O ka re thapama, pele o tswalela mafastere a gago, wa tseba gore o tlo dira meditation wa gago, wa cleansa space sa gago. Ka tla re bolela e se kgale ka mekgwa ya e le gore o ka cleansa Space sa gago before o dira meditation goba dilo tšeo o swanetše gore o di dire pele o thoma meditation wa gago. Ke a le leboga. Modimo a le dire ka go loka. Amen.